Ma häerzleche Wëllkomm zu engem neien Opening, jo dës Kéier mat mir, dem Erik, deen eigentlech am Yu-Gi-Oh! Team ass, awer well Evolis hei iwwerall sinn, man ech déi Sets hei op. Mir fänken un mat engem Tech Sticker Collection, sou eppes hunn ech nach ni opgemat, mee direkt mat Sylvion drop. Richteg nice an ech probéieren den Pack lo mol opzemaachen. D'Regie kann dat halt herno cutten well dat lo ze laang dauert. Hannen ass och net wierklech eppes drop. Mir maan halt 3 Boosteren, kucken eis e puer Stickeren un an Promokaarten. Sou natierlech kréien ech dat lo net sou richteg opgerappt. Aah mei oh mei oh mei ganz schlëmm. Hu mer hei iergend en Géigestand? Jo, ech sinn hei lo net a mengem Studio, mee am Studio vum Mendika, dee mech hei invite huet fir dee Set opzemaachen, an do hu mer en schonn opgeholl. Ok, hei sinn eis 3 Boosteren, déi maache mer natierlech op, awer mir kucken eis fir d'éischt d'Promokaarten an d'Stickeren un. Stickeren, jo, kann een op seng Deckbox pechen, op säi Binder, ass zimlech cool. An jo méi kann ech dozou net soen, et sinn halt Stickeren ne. Weess net ob déi sou beléift sinn, kann ech iech net soen, mee ech meng dat heien ass beléift. Mir hunn eng Sylvion Promo Kaart ne, dat ass Sylvion déi grad sou am Spill Spill war ass an déi glitzert sou e bësse méi schéin wéi déi normal déi mer an den ETBs halt opman. Richteg nice an jo. Als Sylvion Fan natierlech richteg nice. Sou an dann hu mer natierlech d'Codekaart, ween se wëll kann se kréien. Éischten ass vir ne, dir kennt et, eise eisen typesche Sproch deen Trend ginn ass bei den Videoen. Sou dat hunn ech lo mol fort. Da komme mer zu deem firwat d'Leit hei sinn. Mir man 3 Prismatic Evolution Boosteren op. Ech hunn jo schonn e ganze Batz vun deenen opgemat, Leider kee God Pack gezunn, awer da probéieren mer et lo nach eng Kéier. Dräi Pack ass natierlech lo bësse wéineg, mee bon, weess ee jo ni. Sou, ech denken hei gëtt et och kee Kaartentrick, also maache mer déi lo einfach sou op a mir kucken. Ok, fänkt scho mol un mat esou engem klenge Bunny. Dann hun mer den Hippopo don. Ech nennen d'Pokemon mëttlerweil och sou bësse wéi de Luc se nennt, also deet mer leed un der Stell, mee déi meescht kennen ech halt och guer net méi an déi englesch Numm hun ech och sou meng Problemer mat. Sou, an dann hu mer hei eng cool Glastrumpet, eng Binding Mochi, en Exeggutor, an dann hu mer als Reverse Rare, mengen ech nennt een dat, oder Reverse Holo en Hippopotas, en Roaring Moon, zimlech nice. An en Desk Noir, och eng cool Kaart, eng Staple déi am modernen Format natierlech gespillt gëtt. Jo dir wësst ech ginn ëmmer e bëssen op Formater an, well ech d'Spill méi sou am Competitive spillen an manner sammelen. Ok dann ginn mer bei den nächste Booster Pack. Gut, dat do war schon okay, ganz okay gif ech soen, also fir Leit déi halt spille wëllen, Sammler, déi sinn do natierlech nach e bëssen enttäuscht, mee et weess ee jo ni, vläicht fanne mer jo déi eng oder aner Full Art. Ech sichen nach ëmmer déi Full Arts vum Sylvion EX, meng ech heescht se, déi sinn nämlech richteg schéin an déi brauch ech natierlech och fir mäin Deck. Sou, dann hu mer hei de Black Belt's Training, Bronzor, Professor's Research, Lacy.

Ja. Ich hoffe Shan dir an Kamera schiss net op lo nach ran hi könnt. Ich denke das okay so lo fällt de Booster natürlich schon op de Boden eieiei. Egal mir raumen herno op das okay. So lächte Booster fir dëse Set. Da guck man mal wat man lo do ran zéien. So mir hoppe rem.

Jo dat war et. Klenge Set awer en zimmlech coole Set. Wéi gesot Highlight ass natierlech d'Promokaart vum Sylvion, dee sech dobäi plécke kann. Deemnächst maache mer natierlech och nach aner Sets op vun deene Sticker Collections do a sidd gespaant.